Seguissètz-nos a l'ostau diocesan de Nîmes, onte se deban la 42a edicion de l'Universitat Occitane d'Estiu. Un programa cargat se desplègue sus 6 jorns, cabaret literari, rescontre emé de joines cercaires, musica, danç, conferéncia e debat Talhie e tire que vir. Ritmo aqueste eveniment que lo tèma de 2019 es Tresor popular e universau d'aicí e de pertot. V'aquí una revista de çò qu'i podèm veire e ausir a l'UOE, que la literatura e la lenga o dòn ui risson li rescontre entre toti. Se sián dit, belèu que lo rodar faudrie mostrar un pauc çò que lo monde popular es en mesura de mostrar a son país e a la planeta, que dau locau anam vers lo globau. Donc se sián dit que en Occitània i avié un molon de tresor.

Au monde occitan, una mescla de soscadissa per avançar dins lo militantisme, per avançar dins lo saber de la cultura, es per aquò qu'a ven cada matin d'intervencion e me la junh en recèrca, e pièi de tocar li gents. Bon alara, Coma faire per li tocar? Es a gent de forma. Aquest an i a una causa qu'es un pauc nòva, es lo cafè cabaret literari, es a dire per entremesclar li intervenents, li participants e faire que li gent tornu viure ensenh e que i aguèsse de discutida.

Avèm perdut Jordi Gròs qu'es un escrivan, militant, d'Enime e que fagué un molon de trabalh, qu'èr a la debut de la creacion de la Marpòc tanben. Vaquí, e donc aquest monstre es un monstre qu'avián fargat per son per lo collòqui que la Marpòc organizé. Sus tota son òbra, qu'es un escrivan tanben un contaire de trilha e avèm donc après dinar un omenatge de i faire e la mòstra es un panorama de tota son òbra. Bon, per parlar un pauc personalament, com coneguèr Jordi Gros? Vòle dire ager d'idèia, o pense qu'ère un dròlle d'idèia d'anar seguir de cours d'occitan que se donava a l'epòca a Nîmes, au Centre Pablo Neruda. Dins un trabalh sus lo recuelh de novèlas de Georges Giraud titulat Ai bèu jo. D'una part d'aquel trabalh se tracta de çò qu'ai nomat l'umanisme benvolent de Giorgi Bru. Aquel libre es pas l'òbra d'un polemista, nimai d'un assagista, l'autor nos prepausa pas cap d'organizacion politica, economica o sociala per emplaçar o quitament corregir la qu'existís, emai o podèm plan veire, aquesta paresca pas gaire li agradar. Solide dins d'unos novèlos descriu dirèctament l'urbanisme modèrn, lo mercantilisme, los filistèns coma Brassens los nomava, e que son aicí de directors de musèu cobeses e insensibles a las arts. Un mot, bon, de ieu metavent, bon, de La Calandreta, venèt de parlar de La Calandreta, Jorgi Groth. Assajam cada jorn d'estar l'an autor e qu'es pas simple. Nos a montrar un camin, nos an montrar un camin, es verai que per ieu es subent associat al a aimat e a velho, donc seguir aquel camin es una causida, es un astre per nosautres e assajam d'estar la nautur. Torner vers lo cordier. Ton nom, comment es? E l'autre, amb un risolé un pauc triste, respondegué, Judà. Ero a Jerusalèm, lo 25 de decembre de 1987, dins un barri de pauvre en dessús tot lo mont dis Oliviers. L'UOE 2010 EVE se durbiguèt e mai l'omenatge a Jordi Grau. Ai mai d'aquò una mòstra es consacrada a son percors de regent, d'autor e de militant. En aquò s'apondon les retrats d'Essenha prepausats per les escolans de la Calandret Jordi Grau. Tot jos sul nòstre fieu literari, rescontrem un autor amator premiat au concors tradicionau d'escritura organizat per Les Amis de Mesclun, Pièi èm un joinho cercaire en literatura medievala. Un onhés me venguè coma aquò, me venguèron li paraules, me venguèron li mots e comencèri d'escrire e m'es vengut coma aquò lo premier sonet. Es pas aisat d'escrire un sonet perque som fòrça constrenchs, podèm pas faire çò que volèm, mai es vengut coma aquò e lo premier es vengut e lo segond es vengut e tot aquò. Vaquí coma comencèt l'idèia d'escrire de poesia. Semble d'èstre une masque ailà sur lo pendis. Es aculí. Trelau va laissar sa cabana per se botar au tai. Ailàs, paure, paure pacan, dins l'espina agita si de bolegadís. Estengue sur la vòs lo carmès s'espandís dins li brond a pegar sa minuscule grana. Drudèssa dei bartas, bòr Qu'alet a mejan on en tiron un tresor, lo vermelhon se dis. La fen o va cercar. Arrabalh la color, decima ensaunid oblid la dolor, fau de l'onda un matin que li saque s'emplison. Lo pòble miserós dins la caum a chajor a son rufe prefa agant la susor per que vec e que rei de ruge se vestisson. Es un sonet e l'idèu me venguèt per que chascan trabalhe amé la vila de Miramas sus la fèsta de l'Edat Mejana. E l'an passat faguère de recèrques sus lo passat medievau de Miramas. e descubrèri una causa que lo sabieu pas e que fòrça gents lo sabon perque sembla que sièga una causa fòrça coneguda de l'atge mejan, es que se fasié dins lo relat de Provença e de Lengadòc, se fasié la culida dau vermelhon. Lo vermelhon qu'es una baba, la baba d'un insècte que ven sus l'avaus, le chanh kermés. Es dau kermés que se fa la tencha roja, la tencha dau vermelhon. E a l'atge mejan, era lo travalh dei fèns e deis enfants D'anar dins l'ecòla de matin per prendre, prendre, prendre pichò, achapau, achapau, de tota pichòta baba, e per ne'n faire un saqueton d'un miatge quilò, me semble qu'ai legit que falie tota una jornada e qu'èra vertadièrament una drudessa dei bartas, una riquessa per li gents de Miramàs. Cossí que n'ei bien, la literatura audisionària es pas un fach tipicament occitan, d'acòrdi, nimai europenc, mas es fach de tròces de culturas e de religions plan divèrsas. Donc la màger part dels motius que tornam trobar dins las descripcions del purgatòri circulavon ja dempuèi de sègles quand foguèron ramusadas per imaginar Lo païsatge geografic e punitiu del purgatòri. Trabalhi sus un corpus de quatre tèxtes visionaris, que son de tèxtes que butun en scèna una vision de l'au-delà. Aquí soi a far una edicion critica d'aqueles tèxtes e a l'acompanhar d'un estudi a l'encòp literari, lingüistic, e cultural per justament los tornar plaçar dins un encastre mai larg qu'es un encastre europèu perque aqueles tèxtes vènon d'una epòca plan mai anciana, d'un autre aire geografic. Çò que vòli far passar a travèrs ma tèsi e mon trabalh de recèrca es justament de far conéisser una literatura medievala qu'es gaire coneguda, coneissèm totes los trobadors, mas fin finala los autres genres literaris son pauc coneguts,

Es una cercaira americana que s'interessa tanben a la literatura occitana medievala. Es interessant de trabalhar amb ela tanben per aver un esclairatge diferent sus la problematica occitana. Aquí, per çò qu'es de las ressurgas, bon, existisson de versions numerizada de manuscriches, mas plan segur qu'es melhor de los anar veire en dirèct, de los poder tocar, legir, etcetèra. Exemple, a la BNF cal far un funt de demarches administrativas, donc es pas forçat de menar aisit. E aprèp, la recèrca es pas un fach solitari, justament cal trabalhar en equipa e es aquò qu'es important, justament d'escambiar ambe los autres, d'aver de visieus diferentas que nos pòdon esclairar, nos balhar una idèia de pista suplementària per estudiar melhor los tèxtes en fach. L'Universitat occitana d'estiu de Nîmes es una institucion vertadièra dins lo mitan militant. Son enjò es de poder se renovelar tot en mantenent çò que la caracteriza. Son identitat literari fai plaç a l'espectacle vieu tant coma universitari, amb una costuma ben ancrada qu'es la remesa de prèmi du concors de mesclun, vector vertadier d'autor-amator. Aquesta edicion se vir devèr Jordi Grau e son òbra. L'UOE es endolada, mai li sovetan de contunhar sou travalh militant e met tota l'energia que li demòra.
Aquoi lo mot arc de seda, donc, que per ieu representa ja un, pas un objècte plasegut, mai una realitat polida, soi contenta de ne veire un quand n'i a, e emai d'aquò la consonància arc de seda m'agrada plan. Belèu interviu des enquisa me mas efectivament soi pas acostumada a aquel exercici e aquò me boto un pauc dins l'embaràs. Per far dins l'originalitat. Max Roquette e son bèrt paradís, Isen, emple. No, onestament, es un autor e un òbra que me tòcon particularament. La poesia que se degatja d'aqueles tèxtes, d'aquelas nòbas aquí, çò particularament prigonda. E son de tèxtes que descobric eri a l'universitat. E dempuèi, ben, tre que pòdi, los fau conéisser al mond que m'enròdon, perque, justament, me pensi que son los tèxtes belèu matge del sègle vint.